Meirion Huws, Dwi, yy, Levi dwi o'r Lolfa, a mae hyn bleser mawr da fi ddod yma i Gaernarfon i allu cyhoeddi'r gyfrol hynod yma. Prin iawn yw'r llyfre sy'n cyrraedd nes fi, a dwi'n gwybod yn syth bin dwi'n am eu rhoi ddydd syth, ynde, a mae hwn yn un o'r llyfre prin hynny, lle o'n i'n gallu gweud o fewn Darllen un o'r erthyglau ac o weld y lluniau i gyd, ro'n i sicr am gyhoeddi'r gyfrol hon gyda Meirion Bruce. Ga i wahodd Morad Iris ymlaen felly i ddarllen ysgrif Meirion am rai hynod o Amlwch, a groeso'n fenai i Gaernarfon, am sefydlu yng Nghae'r Cofis yn y Bethwelert ganrif ar bymtheg, wraig o'r enw Elen Edwards. Hyfforddwraig mewn Barwriaeth, Nora Davies. Hyfforddwraig mewn Barwriaeth, Ganed Elin Francis yn Amlwch Môn yn y flwyddyn 1810, yn ferch i'r Capten William Francis.

Mae'n bleser anrhydedig â bod yma heno 'ma a dwi ddiolchgar iawn am yr wahoddiad ar rhan y Cyngor Tref. Dwi falch iawn o weld rhai o'r cynghorwyr yma o'r dirprwy faer. Bydd yn ddenial i mi sefydlu'r faer cyn diwedd y mis. Felly mae hwn yn un o achlysur a fydda i yn dwytha fydda i'n neud. Mae gen i un o Sadwrn eto yma. Um, wedyn bydd yng nghyfnod i'n dod i ben felly. Mae pawb ohonoch chi sydd wedi siarad yma heno wedi cyfeirio at un person, at Meirion. A fydda'r noson, wrth gwrs, ddim wedi chynnal oni bai amdano fo, a fydda'r noson ddim yn gyflawn heb bod ni'n cael clywed Meirion ei hun yn ein hannerch ni. Mae o wedi deutha i ma, byrdwn yr hyn mae o eisiau ddeud ydi diolch, bod ganddo fo gymaint o bobl mae o'n ddyledus iddyn nhw, bod o'n awyddus iawn iawn i ddiolch yn gyhoeddus heno, felly dwi'n siŵr rhowch chi groeso cynnes iawn iawn i'r un sydd wedi gwneud i mi ddod yma heno, Meirion Huws. Wel, diolch Edgar. A chi'n gwybod beth? Rhyw poer chi. O hyd o hyd, Gaernarfon yma, a ganddo fo swydd dda, wel, ha, oedd o'n fos, de. Fos go iawn. Wel, chi beth o'n i'n galw fos go iawn, ers talwm?

A mae yna foi o'r tu ôl chi, dwi di dechrau dy draed fo! Ond sut bynnag, dyna be dwi am wneud heno. Rhoi ffinder. Dyna chi, ydy, doedd. Diolch yn fawr iawn, Meirion, am y geiriau yna. Ond dwi'n siŵr bod pawb ohonon ni sydd ar y llwyfan yma yn hynod falch o gael bod yn rhan o'r noson heno. I dalu teyrnged i i Meirion am ei holl waith caled. Dan ni gyd yn gwybod gymaint mae o yn garu Tre Caernarfon, mae o mor ymroddedig i'r dre ag unrhyw un, ac yn hanesydd, os nad yn hanesydd swyddogol y dre, yn sicr yn hanesydd answyddogol. i dre Caernarfon. Da ni'n ddiolch wir iawn, a diolch am am y cyfla ac am y fraint o gael bod yma heno i rannu y noson efo chi. Cyn bo fi'n trosglwyddo yr awena i Lefi i gloi'r noson, ga i'ch gwahodd chi, yn gynnes iawn iawn ar y diwedd i fanteisio'r y lluniaeth a diolch i ferched Seilo am baratoi'r lluniaeth ar yn cyfer ni heno, ga i'ch croesawu chi, I i lawr i'r llwyfan fan hyn i gymryd o'r llinell, ond yn bwysicach na hynny hefyd, i brynu y gyfrol. Mi fydd Eirian, dwi'n siŵr bod Ann Palas Print yn falch iawn iawn o o'ch gweld chi, ac os da chi angen newid, mae'n siŵr bod ganddi hi ddigon o newid wrth gefn hefyd. Felly, ga i ddiolch i chi am eich presenoldeb, ga i ddiolch am. Gall cynnal y noson yma ar ran Meirion yn Seiddo a ga i drosglwyddo'r awenau i gloi'r noson felly i'r wasg, gan ddiolch i'r wasg hefyd am ddangos ffydd ac ymddiriedaeth yn y deunydd gawson nhw a bod yn barod i fentro i gyhoeddi y gyfrol yma dwi'n siŵr y bydd yn boblogaidd iawn felly lefydd yw'r ffydd i gloi'r noson. Wel, diolch yn iawn, Doctor Gwilym, ac fe am gyfeirio noson mor ddefnus a, a ddifyr, a diolch yn fawr iawn am gael clywed yr hanesion. Dwi wir wedi mwynhau hyn, a siŵr bod chi hefyd. A dwi yn gobeithio bydd yna lyfr eto, neu lyfrau eto, gan Meirion, a bod ni'n dal i drafod, dwi'n siŵr bod ni yn. yn ystyried hyn ymhellach ar ôl heno yn sicr. A hefyd i hefyd ddiolch i Papur Dre am eu cydweithrediad, yym a fel oedd oedd Glyn yn sôn yym pa mor ddibynadwy oedd yym Meirion yn cyflwyno'r deunydd yn fisol ac yn ddibynadwy ac yn gywir yn yr un modd gyda'r llyfr. Felly mae'n mae'n mae'n diolch i ni, fi'n credu newch chi gyd Cytuno i Meirion am drefnu'r holl noson a gyfrol a phopeth yn ei chylch. Felly, hoffwn i hefyd ddiolch i Eiria dros Ffit am ddod yma i werthu, a hefyd i'r Cyngor Llyfrau am eu cymorth nhw. Felly, wna i ddim gweud rhagor, jyst gobeithio wnewch chi fwynhau gweddill y noson a sicrhau wnewch chi brynu copi o'r llyfr cyn gadael. Felly, diolch yn fawr i chi gyd am ddod.